qaama saalaa dubartii dhungachuun hin danda'ama kan jedhu jira moo hin jiru?
Hukmi fatwaa keessatti jira. Umuumaan jira. Annaa shiitu kana Kan keessatti fatwaa siin umuumaa jira. gaafanne Abbaa Qur'aanaa Jalaal hadiisa fatwaa.
keessatti jiraayyuu siin jedhe.
La wanni kun haraama moo halaala halaala jedhee kaayee hukmii keessas hin jedhe. Asirraan deemuun. Miyaa dubbatu rabbii kee sodaadhuti.

An ka gaafadhe Quraana keessatti halaala ka jedhu hadiisa keessatti hadiisa sahiha sanu tawaatira kan ta'e marfuu'a kan ta'e sahiha kan jedhu naa fidii siin jedhe hin finne warra hukmii dubbatee fatwaa keetti dubbatan jette kan fatwaa iyyuu miti mufassiroonni jedhaniiru moo jedhee gadi moo si buuse xiqqoo ishii xiqqoodhuma gad si buuse Quraanaaf hadiisa keessa kan jiraachis hin beekta mufassiroonni kanatti hiikaniiru jedhee si fide kana qofa naa kenna ee jedhi yookaan lakki jedhi.
dhageeffadhu ummata haguugguuf yoo deemte malee fatwaan hukmiin hin godhamu wanni tokko haraamaaf halaalaa fatwaan hukmiin godhamaami sanii miti jedhi ummata irra himi sirraa fudhaan rakkoon qabu kanarraa fudhee sin jedhe tafsiira irraan fudhanne maa akhattu min tafsiir walaa min shay innamaa akhattu min alfatwaa wal hukm

hukmii fi fatwaa keessaa fuudheetiin waan sheekh abdulaziiz abdallaa bin ubaas halaala jedhe halaalaa isinin jedhaa jiraame obboleeyyan tiyya tafsiira yoo feete isinii maxxansee amma asirra laaltan hin fida qurxubii banii tafsiira fatalqadii rakkoon qaban kanarra garuu bashareessaa fuute tafsiira irraa fuute innaan lakki hukmi irraa fuudhee fatwa irraa isin jedhe kanarra dhaabatuu dhabdee maaliif dubbii asii basin laatta sii maxxansee bara waliin hiikuu dandeenya walitti maal waliin Hayyee. gurtan dhugarra goraa dubbadha achii fuudhee maal Hayyee. lakki

La wanni kun haraama moo halaala halaala jedhee kaayee hukmii keessas hin jedhe bar asirraa hin deemu ani. asirraa bakka dhugaa irra dhaabbata la. Hin jiru miti Qur'aanaa fayyisaa Hukmiin fatwaa halaalaa fi haraama isa halaala halaala jecha jira. Hin jira hin jira umuumaan Qur'aana jira malee keessa hin moo? jira. Bas.

ilma hin deessu jette ummanni Yahuudaa. Achii Ayya. jennaaniin Rabbiin ol aane aayata tana buuse. Kun sababa nuzuulaati. Waliin qabatu. Ayya. Waan hukmiitiif fatwaa keessas siin obboleessa Maal- Asraar. maal taanaan er- Waan hukmiif maaliif fatwaa buuse keessas- Rabbiin? Maaliif buuse? Fakkeenya fuudh- Dhufanii Rasuula gaafatan moo hin Aboo gaafanne? sababa barkun sababa.

Laala jedhe. Sheekh Muhammad hin royfiin halaala jedhe. Laala pilaastorii kee jala laala. Hattoota. Maal oduu of taphatan? Habibi tokko shawwadamin laal ulamaa'iin ulamaa'iin daliilan taatu ulamaa'iin ragaan Obboleesso. taatu ittiin qajeelama malee Dhageeffadhu. ulamaa'iin istidlaala Rukni taati malee fatwa. wayin nama Annaa qajeelchiti malee annaa ulamaa'iin sun. daliilan taatu Obboleesso. ulamaa'iin daliilan taatu Ani hin beeka akka istidlaala taatu ni beeka.

Eh, Wanti isinitti dubbadhu ustaaza walii eh, isaanis hin dhufu inshaallah ustaaz Farhaan dhiifama ustaaz Ahmadoo ofishaal Abu Sabraddiin namoonni as keessa jirtan hundi keessan dhiifama isiniin ol ta'ee mini buusii kan is jedhe abbaan manaa arrabatti deebi'ennaan ilaa dhaggeeffadha waa tokko isinitti taa'imanii dhaamsa qofan dhaamee ba'a. Eh, Dhaamsi inni dhaamuu barbaade isa jalqabaa eh, fatwaa kan kennu eenyudha. Kan fatwaa gaafatamu eenyu kan fatwaa kennu eenyu hawaasa kanaan. Namni isin fatwaa gaafattan jira. Namni fatwaaf taa'e jara sanaan bilbilaa gaafadhaa isa jalqabaa. Kara kashlabbeen fatwaa gochuu hin dandeessu. Namni duuriyyee abadan fatwaa gochuu hin danda'u. Namni isin fatwaa irraa dhaggeeffattan hin jira. Namni kan fatwaa ta'e. Ustaaz Ahmad ofishaaliin fatwaatu isin gaafattanii ani fatwaatu gochuu hin danda'u jedha. Nama fatwaaf taa'ee jira. Ustaaz Farhaanii utuu gaafattanii ani nama fatwaa gochuu danda'u miti jedha. Kashlabbeen abbaan arge tokko dhufee dhaxxanii eh, dhaxxanii abbaa magartan gaaffii gaafattanii tokkoffaa islaamummaa hin xiqqeessiina maqaa islaamummaa tokko maqaa sheekoleen balleessiina Safuu hin balleessiinaa safuu safuu hin balleessiinaa safuuma oromummaa iyyuu isatti guddanne sana iyyuu. Sinii galee amma fakkeenyaaf akka inni dubbatu kanatti haati namicha kanaa tiiktookii fayyadamu haati namicha kanaa viidiyoon kun dhaqee yoo bira ga'e maal jedhu ilmumaan akkasitti guddisee jiru akkasitti dhaqiitii dhungadhu akkasitti akkas godhi jedha jedhu naman saalfachiisu.